Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Alliëpp, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of, an dat maache mir och hei mat CL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien, net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! an ech begréissen Iech hei zu enger neier Episod vu Crown Zenith. Tja, wee Pokémon Go spillt, ähm, dee kennt dat Véi ëmmer duerch de Rauch. Machen haut déi éischt Mini-Tinn op, also déi grouss Tinn sinn der dräi Stéck. Et ginn an Amerika erëm anerer, déi ech Iech elo hei ablenden. Déi do ginn ëmmer esou 10, 15 Euro maximal. Äh, dir gesitt et, Arctos, Zapdos a Lavados. Mir fänken alt mam Meeschter vum Äis un, war dat ëmmer fréier. An elo, dir gesitt et schonn hei, en ass d'Süchong. Also mir maachen, spacken net vill ronderëm. Et geet, wat geet an deene Këschten? Dir wësst et schonn, et geet ëm déi dräi legendär Galar-Vigel. Déi sinn duerch den DLC deemools erauskomm, wann ech mech net ieren. Verschiddener. Si rondrëm geflunn, hien ass am Äisgebierge rondrëm geflunn, den Articuno. An äh, kuck mal dat Hiercher do un. Dat ass eng ganz schéin heftig Promokaart. Also déi do gefällt mer schon. Kuck mer gläich och se am Detail un. Wéi der wësst, hei, äh, mer si séier fäerdeg. Et sinn einfach 4 Päck dran an Karte dran. Et sinn ëmmer Këschten, ech halen se fir Saachen ze raumen an ze sammelen. Mee mer beschäftegen eis wierklech mat der epischer Kaart vum Galar Arctos. D'Aarm ass déi richteg schéin. Muss natierlech oppassen dat mer do net do net all ze vill futti maachen. Ech maachen dat oben mol einfach dat ech do bëssen oprappen, da misst mer se raushölen. Also dat hues de scho wéinst besser gemaach. Fir iech da scho mol d'Codecat vun dëser Minute hin, wann ech gelift. Dat do ass wierklech eng ganz schéin. Also déi Vigel, dass déi eng Säit sinn ech bëssen traureg dat se.

Luxiam mir wëss a mir hunn e Serroer VMAX gezunn. Ech mengen Dino hat deen och elo wéini an engem TL Short gezunn. Déi ass richteg hefteg, déi ass richteg nei. Ech weess net ob mer déi schonn hate bis elo. Falls jo, hunn ech scho verdrängt, mee et ass wierklech e Big Boy géif den Dino soen. Ganz schéi Kaart. Obwuel Serroer elo net mäi main Mäin Play Style ass, ech sinn éischter den dee Waasserdeck spillt. Ass et schonn hefteg fir ee Pak een Hit, strammen Hit ze hunn, Pak Nummer zwee vu véier. Do kléngt scho Musek a mengen Aen.

Deen Design, deen Artwork gefällt mer richteg gutt. Hoppla, ass mer schonn nei erofgerutscht. Direkt Asliewen ass net hierlech, dir gesitt et schonn. De Centering, deen ass eng Katastroph, leider Gottes, mä ech huelen se, we take it, ça m'est interdit. Äh ganz schéin och emmer déi Ofschlossfrequenz am Spill gewiescht. Et ass eng hefteg Këscht dat hei fir dat mer lo mol d'Halschent vun de Package kritt déi do zouloossen an mir hunn de Präis schonn definitiv hei esou gutt wéi eran. Et ass hefteg. Dëppel leeft no dem Motto. Sou kucken mer hei dann nach den drëtte Pack vun der Mini-Tin mam nächste Code fir iech.

An och dofir kriss scho bal en Euro rëm, an well et den Evoli ass, kann ee scho bal en Euro dropleeën, denken ech hei. Gesitt der einfach, hie freet sech hei wéi d'Kichelchen. Mir leeën den Ivi natierlech bäi den Evoli drop. Dat ass Magical am TR Youtube Channel. Esou, brauche mer Last Pack Magic? Ech mengen net, dat hei geet scho komplett duer. Dee méi gëtt d'Video géi lo déi nächst Deeg bësse méi kuerz, déi nächst Woche wëll et e bësse méi kleng Këschte sinn.